Halypa, şu türkmeniň gelin getirişini görýän welin, kalbym ganatlanýar. Düşündirip bolmaýan duýgy döreýär. Sebäbi türkmeniň toýunda türkmeniň ruhy görünýär. Olam şowhun bilen şatlyk. Şatlyk. Şatlyk. Oňa zehin berlipdir. Waý, oň aýdymlary nesene. Şu günem toýda şatlyk. Gymmatjan, düşünäýdä jorajygym, şatlyk bir ýyldyz. Oň sen ýaly müňlerçe muşdagy bar. Şatlyk ýyldyz diýýäňmi? Şatlyk ýyldyz bolsa, menem Aý. Sen entek meň dikinen köýnegimi bir görsene, şatlyk meni görüp, maňa aşyk bolar. Men geldim. Hany? Görkeziň-dä maňa köýnegimi. Köýnegim owadan boldumy? Waý, bu gün toýda maňa hemme kişi aňk bolar. Şeýle dämi, Şeýda? Wah, gymmat, men saňa nädip aýtsamkam? Düşündim lukman. Yzyny aýtmaň. Ejemsiz galdym. Kakamsyz galdym. Ýalňyz hossarym uýam bir alma. Şatlyk, öýlenýän oglanyň özi gelipdir. Salowmaleýkim agam. Waleýkimessalam. Allah şypa bersin. Sag boluň. Biz maşgalamyz bolup seň toýda aýdym aýtmagyňy arzuw edýärdik. Sähedem ýörite siz üçin aldyk agam. Biz. Seň uýaň demin sanap ýatan bolsa, sen toýa gidip aýdym aýdyp bilerdiňmi? Aýdardym. Näme Şatlyk, seň uýaň ýaşamasa sen aýdym taşlarmyň? Ol ýaşar. Ynanýaň däm şoňa? Ynanýan. Ynanýan bolsaň, adam ynam ýaşadýa, inim. Ynam bilen öňe gitmeli, toýa gitmeli, aýdym aýtmaly. Sen meni owadan etjek diýdiň-ä! Owadan etjek diýdiň-ä! Nädä epdiň bu göýnegimi? Gymmat meni bagyşlaý-da! Bu göýnegi nädä epdiň? Şeýda, öňem saňa aýtdym-a şuň köýnegini tikjek gel diýip. Adam ölene dönürdi. Kim ataň ýerini çalşaýypdyr, näme bolýa şoňa? Gülnar. Hä, Gymmat, muňa seret. Ýok, Şeýda, bu seň toý üçin tikinen köýnegiň ahyry. Şeýda, dogry etýär-ä. Näme müşderiň köýnegini haraplansoň, şeýdip bir zat etmeli bor-a? Närza etmeli bolmaz-a! Meňki. Gülnar, Köşeş, Şeýda, Gülnar, köşeş. Öz köýnegiňi berk goýbermersiň-ä. Köşeş, Gülnar jan, gaýtam maňa-da bahana bolar. Toýa gitmerin, ejeme aýdaryn hemem galaryn. Galaýmarsyň, gidýäň. Özem şeýle bir owadan bolup gidýäň, şeýle bir owadan bolup gidýäň. Ýaň gelnijeň bile gelýärkä, Çygyňmy diýdiler. Menem ýok geldim diýdim welin, Gelniňizdenem ýaş görünýäňiz diýdiler. Ow dönerek gelneje Şeýda jan saňa döneýin agşam toýda görşeris. Sag bol. Meň gyzymyň köýnegi şonda-da sen şu toýda has owadan bolmaly. Eje, eje jan, adam lybas bezänok, adamyň kalby bezeýä.

Oýanýan gözleriňden öpeýin. Dowam edýär, hormatly myhmanlar, owadan agşamymyzy şowhunly aýdymlar bilen meşhur aýdymçymyz Şatlyk Çaryýew dowam etdirýär. Diňläň, lezzet alyň, şowhunly aýdymlary ýörite siz üçin Şatlyk Çaryýewiň adyndan toýumyza sowgat höküminde ýaňlanýar, toýlar mübärek bolsun! Geldiňmi sag-aman? Men owadan bolupdyrynmy? Owadan bolupsyň. Sag bol. Seňem ak penjäňi taýýarlap goýdum. Hemmämiz saňa garaşyp otyrys taýyn bolup. Laçyn, şu köýnegi dikjek bolýaňmy? Ne köp bukjaňda köýnegiň kän. Bar, keşdeli gülgüne keteniň geý. Bu köýnegiň bilen meň yzyma düşme. Onsoňam sadaka baramzok-a. Toýa barýas-a. Laçyn, bol, bol. Bar bar laçyn bar. Geldiňmi oglum? How eje. Boluň boluň bagymjyk boluň bagymjyk boluň boluň. Eje. Bir hili aladaly görünýäňmi? Geýmäge köwşüm ýok. Bu köwüşler onda Şeýdaňkymy, eje? Ýok. Bular meň köwüşlerim. Şeýdaň köwüşler öz ýerinde dur. Ýöne köýnegime laýyk reňkdeş köwüş tapamok. Wiý, neme, eje? Gelniňem-ä köýnegimi geýdim diýýä. Indi eşigimi çalyşsam gijä galýan diýýä. Çalyşjak däl diýýä. Çalşak gelýär-ä. Çalşak gelýär. Çalyşmasyn. Çalyşman geçsin. Meň yzyma düşäýmesin. Meň yzyma düşüp toýa gidiji bolaýmasyn. Çalyş köýnegiňi, laçyn. Meňem gök penjegim taýla. Şaýat bolýas, birek-birege mähir bilen, söýgi bilen toý toýlaýan bagtyýar, owadan aşyklarymyz toý mekanymyzyň bozagysynda dur. Uly hormat bilenem öz aramyzda toý toýlaýan bagtyýar, owadan aşyklarymyzy garşylaýas. Meşhur aýdymçymyz ýaşlarymyz üçin şowhunly aýdymlary bilen Şatlyk Çaryýewiň toýumyzy ýörite siziň üçin dowam etdirýär.

Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda. Şatlyk salam. Men siziň aýdymlaňy söýüp diňleýän meň bilen surata düşäýiň. Surat şeý biz alaýda. Şeýda gel surata düşeliň. Ýok ýok men düşesim gelene. Sag boluň.

Waý, şeýdäýmersiň-ä küşleri. Geliň, geliň, geliň. Şeýdip goýaýmarsyň-a küşleri. Tumar? Beh, bulary. Muňa seret, Tumar. Waý. Kakajan agaň kör pagtygy daşy. Tanaýan tagan, tanaýan. Nahar, çaý berdiňizmi bulara? Şu wagt toýdan gelýärler. Toýdan gelýärler şu wagt. Be, birersdä çaý. Hoş geldiňiz, hoş geldiňiz, hoş geldiňiz. Waý, gije-de ýatanok eken-dä bulaň çagalary. Gowakda ýaşaýan ýaly. Be. Waý, gelinjan, toý eden adam goýna gitmeli borsuň-a. Hüm. Dogry dämi? Hüm. Bar tagandan, bary tagandan. Be, barysyny yza tirkäp alyp gaýdandyr, ýörüň bize gideliň diýip. Onsoňam şu obadan gelýän myhmanlar üçin biziň öýümiz myhmanhana, gelinjan. Myhmanhana, şony unutma.

Bagyşlaň, gerek zadyňyz barmy? Siz ýaraňyzokmy? Ýok, men sag ýöne. Belentlikden gorkýan, uçar şonda bir ölüp direlenok. Siziň adyňyz näme? Batyr. Onda size gorky duýgusy ýat bolmaly, siz batyr-a? Dost, adymyzy çalyşaýlyla. Eliňizi uzadyň. Ha? Bu dagdan agajy enem ilkinji iş günümde beripdi. Dagdanly taýmaz, taýsa-da ýykylmaz. Eliňizi gysyň, gözüňizem ýumuň. Laçyn, myhmanlary düşek atdyňmy? Atdym. Eý-waý, nämä tosarýaň? Gülügine ketenim geýäýinmi? Köýnegimi çalşaýynmy? Hä? Nämä gülýäň? Gülkim tutýa. Hä, men gülkünç-dä. Her gezek şeýtýä ejeň. Her gezek köýnegimi çalyşdyrýa. Indi senem. Ýadadym. Laçyn. Akyllyja kelläňi işledäýmeli-ä. A her gezek köýnegiňi geýjek wagtyň. Bar-da ejemden soraý-da. Indi nämä gülýäň? Ters geýipsiň haladyňy. Bolsun. Durr! Ýaşmak.

Geldik. Uçar boşady, öýe gidesiň gelenokmy?

Uff. Ýöräý dos. Gidäýeli. Agam garaşyp dur. Bir sagat bäri aýlanyp ýörüs. Ýöräý. Sypalap durşuňa elwan gülleri Maňa aýda başarmajak. Sport zala gijä galýasa. Dur dur dur. Göreňokmy Şatyk agşam ýatman işläpdir. Ýok sport zat. Şatyk bir iki sagat ýatsyn. Senem öýüňe barda bir iki sagat ýat. Ondan soň gidersiňiz.

Batyr kaka. Balam gelipdir. Jigimjan, saňa döneýin. Batyrjan. Eje, Ejem jan. Wah bala jigim. Geldiňmi balam. Geldim eje geldim. Salowmalikim. Gowmy ýagdaýlaňyz. Kursdaşym Mekan. Hawa wah hawa bile okadyk. Tüweleme tüweleme bolaýypdyr. Çörek mama egenji. Al. Çöregiň ysina zar bolup gitdik. Gelneje suw hany? Muňada ber. Al jigim. Inim bolşuň-a açlykdan çykan ýaly seň. Iň tagam naharlar çekirtgeden çorba ýa-da ýylanla. Ejem janyň gowurda gutaran mä garnym ýazylanok. Muna pyşdylam bolsa iýýän. Edil pyşdyla ýöremok, ýylana öwrenişdim ýöne. Hajy jan oglum. Hawa eje. Indi biliňi berk guşamaly borsuň, körpäni örmeli borsuň. Nesip bolsa ejejan, nesip bolsa. Akyl gyzym. Bar öýden sary ýag getir, gyzgynjak çörekden owmaç edineliň.

Bolaý. Nämäni? Näme boldy? Bilemok. Wiý, hä, üçüňiz bolýaňyz-da onda? Hawa-wa. Üçüsinem işden boşatjak diýdi. Üçümiz? Bizmi?

Ertiriň haýyrly bolsun eneje. Entägem düşekleň daşyny ataňokmy kir maşyna. Atmaga barýan da eje. Al munam. Gelin. Näme üçin myhmanlara Täze çiçekler atdyň? Menden soramaly dämi haýsy çiçekler ataýyn diýip? Men bar-a şul öýde. Bar bularam gün düşýän ýere ser.